Wel, pnawn da, dyma ni yn Mark Lane, Llambed, a dyma Hannah James o'n rhaid ni. Helo. Wel, Hannah, diolch yn fawr am uh, y croeso yma, uh, pnawn yma. Um, be fysa ti'n deud yr, yr flwyddyn rhyfedd yma dyn ni wedi gael? Um, da chi chwarae teg yma, Mark Lane, da chi wedi aros yr agor drwy'r flwyddyn sydd wedi bod yn wasanaeth arbennig i'r gymuned. Be fysa ti'n deud ydy'r heriau mwyaf da chi wedi gael yym yn ystod y y y flwyddyn a 'dych chi 'di gorfod 'u gwynebu nhw? Yym wel yr her mwya obviously oedd gorfod cau y caffi yym t'mod dych chi'n gwbod bod pawb yn lico do' mewn i cael cwpan ar y de o'dd hwnna yn her iddyn ni gorfod gweud wel na allwch chi ddim do' mewn a dim byd fel 'a. Yym a credu fi'n beth o'n i wedi siarad am o'dd sort of stepping into the unknown o'n i ddim yn gwbod Pwy oedd yn mynd i fod yn dre, fel faint o stwff oedd angen dad i i neu fel bara, faint o rolls a t'mo' pethe yym savoury, cakes pethe fela. O'n jyst o'n i jyst ddim yn gwbod a fel ar y cychwyn o'n i yn dywel so mon' y teulu oedd yn gwitho 'da ni ar y dychre. Yym t'mod o'dd fi, o'dd brawd fi, t'mo' ma' dad yy Anti fi, mi gi, ti ci, t'mod, o'n ni gyd yn helpu achos o'n ni ddim yn gwybod faint mor fishi o'n ni'n fod. A wedyn erbyn i'r flwyddyn mynd mlan, oedd pobl yn, yn deall bod ni yn cynnig y gwasanaeth dal a Twod, o'n ni wedi dechrau mynd yn mwy brysur, right, ok, well i ni cael staff nôl, so gafon ni nhw nôl a ni'n rili ddiolchgar iddyn nhw i ddod nôl. Um, a jyst y her o ran fel ordro bwyd a t'mod, o'n ni ddim yn gwybod faint oedd angen a, a t'mod, o lot o pethau o'n i ddim yn gallu cael gafel ynddyn nhw. Um, a ie, yeah, jyst yr her really yw just sort of gorfod addasu fi'n credu mwy na dim byd. Um, a bod ni just yn, yn cynnig um, delivery hefyd, o dad yn mynd mas um, bob dydd, um, Llambed, tymod, llan y bydda, bron, tymod, er, er, yn agos i Llambed then. Um, a tymod, mynd â bara mas, bwyd, twyn, tymod, pethau, lot o pobl henach ddim yn moyn dod mas, tymod, hunan yn ysu neu yn, yn shield o, neu beth bynnag, a t'mod falle ddim yn teimlo'n saff ar y cychwyn i ddod mas, so o' hwnna rili wedi bod yn help i ni sort of dal i cario mlan, a ma' lot o bobl yn yn dal yn cael stwff heddi, t'mod pobl sy ddim yn gallu dod mas o'r ysgolion, pobl sydd yn gweithio yn hairdress a pethe fela, ma' nhw falle yn gwe- ddim yn gallu dod mas, reit awn ni'n mynd â fe lawr iddyn nhw, a ie, so her mwya' yw t'mod gorfod addasu fi'n credu mwy na dim byd. Yndi, ma', rhaid mi ddeud, ma' ma' ffordd 'dach chi 'di addasu, chwarae teg, 'di bod yn yn werth chweil, oherwydd, wrth gwrs, chimod, ma' ma'r ochr y caffi, wrth gwrs, wedi gorfod bod ar gau yn ystod yr holl gyfnod, a dwi'n gwybod, timod, ma' ma' ma' fama yn un o'r gyrchfannau cymdeithasol mwya' y dre i ddod â'm clonc heb sôn am fwyd da a phanad bendigedig, ynde? Wedyn, yym, yn sicr wedyn, o ran yr addasu, 'dach chi'n gweld yr ochr yy pryd a'r glud, os ga'i alw fo'n hynny, yn parhau? Ar ôl ni ddod allan o'r cyfnod clo ac wrth i'r caffi ail agor? Fi ddim yn siŵr iawn achos obviously a t'mod pryd fydden ni'n gallu agor y caffi? Ni moyn bod ni'n gallu neud e lle ma' bydd dim gormod o restrictions fel ma' nhw'n gweud bod pobl yn gallu iste 'da'i gilydd ar y funud ma' bydd e'n anodd neud e dechre. Ma'n dibynnu ma'n dibynnu faint mor fishy ma'r er take away yn myn' i fod a faint mor fishy ni fo- allwn ni ddim neud popeth t'mod m- ni mon' yn teulu at the end of the day. Yym, on, ie, ond t'mod, ma'r holl thing o ran addasu yn, wedi bod yn, ie, yn dda i ni. A t'mod, ma'n d- d- yn dangos bod ni yn gallu addasu, t'mod. Ok, ma' fe ddim yn edrych fel caffi ar hyn o bryd, ond cael pobl i sort of ciwio ti fewn, ma' hwnna wedi bod yn, yn rili dda, so bod pobl ddim yn gallu sefyll mas yn y tywydd, y glaw, a'r, a'r eira, a t'mod, beth bynnag arall sy'n mynd i ddod. Ond ma' hwnna wedi bod yn handi. Yym, a, Ie, jyst gorfod mond gallu syrfo un person ar y tro, mae hwnna wedi bod yn anodd i pobl deall, wel alla i ddim cael chi mewn ar yr un pryd, os mae hwnna'n wneud sens. So, ie, ond gobeithio bydd ni'n gallu cario 'mlaen gyda takeaways, gobeithio, ie. A wedyn wrth i ni ddod â'r sgwrs i ben, yym, be dach chi'n meddwl dach chi 'di ddysgu fwya' o'r cyfnod clo, heblaw bod e 'di bod yn gyfnod mor anarferol? A fedra i gredu bod hi 'di bod y flwyddyn mwya anarferol mewn holl amser dych chi 'di bod ar agor fel... Ie. ...fel busnes. Ie. Am be dych chi'n meddwl sydd yn mynd i aros yn y co a a a be dych chi 'di ddysgu? Yym fi'n credu ni credu bod ni wedi dysgu jyst cymryd bob dydd fel ma' fe'n dod. Yym t'mo' ma' rhai diwrnode lle ni'n rili dawel, ma' rhai diwrnode lle ni yn absolutely rili rili bushy allwn ni ddim neud dim mwy os ma' wnna'n neud sense. Yym ond ie fi'n credu jyst trial yym dysgu mwy am sw- shwt mae pobl yn gallu addasu, a credu fel teulu, credu bod ni wedi gwerthfawrogi bod ni'n gallu gweithio 'da'n gilydd, heblaw os bod ni ddim yn teulu, bydden ni ddim wedi gallu gwneud hyn. Yym, ie. Take every day as it goes, fel maen nhw'n gweud yn y Saesneg. So, ie. Diolch. Wel, ateb da iawn i orffen y yr y sgwrs ni. Diolch yn fawr iawn i ti, Hannah. Diolch. A'n diolch i ti a'r teulu i gyd am gynnal Treill Anfed yn ystod y cyfnod 'ma a bod ar agor mewn cyfnod mor anodd. A diolch am pawb am eich cefnogaeth, mae wedi Honestly, like heblaw am pobl dod mewn bydden i ddim ar agor, so diolch yn fawr iawn. Wel, yn gweithio ddwy ffordd.
Diolch o galon i ti.
Diolch.
Diolch.